Dawn l-aħħar xhur għal Triana kienu veru mpenjattivi. Rajniha fl-ikbar spettakli f'pajjiżna, rajniha fuq produzzjonijiet televiżivi internazzjonali, fil-fatt kienet mistiedna speċjali f'waħda mill-edizzjonijiet tas-serje Below Deck. Lil Triana rajniha wkoll bi music video ġdid f'Novembru li għadda. Il-pjan tiegħi huwa li llejla ninskopri d-dettalji kollha li hemm bżonn fuq il-preparamenti biex Triana tkun lesta biex titla' fuq il-palk. Irrid insir naf kemm iddum tagħmel il-makeup, min jagħmilha l-makeup, però fuq kollox ta' min ikunu dawn l-ideat ekstravaganti. Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's Fior di Vita.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

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time l-ewwel Prime Time ta' din il-ġimgħa. Il-mistiedna li għandi llejla tant kont ħerqan biex inlaqqagħha magħkom li ma stajtx inħalliha għall-aħħar tal-ġimgħa u bilfors kelli niftaħ il-ġimgħa magħha. Wasal il-ħin biex nilqagħha ħdejja. L-unika, il-formidabbli, mimlija enerġija, the one and only, Triana Wild!
Hello, kif Hello aħna? Triana, kif inti? All right, all right.
Grazzi tal-li aċċettajt Grazzi l-istadina. tal-istadina. Tista' takkomoda ruħek, isma' Għal erwieħ. sitt staġuni ta' prime time qatt ma kellna entrance. Kemm tlellex hu?
Glamorous bħal dik. Tlellex, tlellex, iva.
Triana, tradizzjoni ta' prime time nirreġistra Sewwa familjari ħafna magħha dil-proċedura. Isem u kunjom?
Triana Wild.
Triana Wild.
Data ta' twelid? Issa jien propjament twilidt fis-sena 2018, imma ejja ħa mmorru naqra realistiċi issa. Jiena twilidt fl-4 ta' Marzu fis-sena 2000. Eeeh!
Happy bir-.
Thank you.
Happy belated birthday.
Għalaqt 23 sena mela dis-sena. Ekku, ekku. Fejn inti mwielda?
Il-Qrendi hi jiena.
Il-Qrendi. Imwielda tal-Pietà, imma ngħix il-Qrendi. Mwielda
tgħix il-Qrendi, professjoni,
show girl. Minn kollox hi drag artist, makeup artist, nisfen, minn kollox nagħmlu aħna. Isma' jiena llejla rrid nisma' naqra d-dettalji kollha ta' kif titrasforma ruħek hekk. Kif tinħoloq il-pupa, il-proċedura tal-pupa ġifieri. Eżatt. Ejja nibdew bil-makeup.
Il-makeup. Uħ, għandek tlieta u erba' sigħat. Tlieta u erba' sigħat biex tlesti il-makeup. Ekku. Però qabel ma tibda l-makeup tkun taf il-look finali kif ħa tkun? Ija, mela jiena nippjana, nħobb nippjana mal-ħwejjeġ l-iktar, hemmhekk nara x'ħa nkun liebsa, hemmhekk nippjana l-irtokk imbagħad, imma l-makeup innifsu jieħu ħafna ħin għaliex hemm proċedura. Għandi għamara separata għal Triana u għandi għamara separata għall-ħajja normali tiegħi. U l-ħwejjeġ min iħithom?
Il-ħwejjeġ, issa, il-ħwejjeġ hija naqra dal-kostum għamilnieh għal prestazzjoni naqra ddedikata għal show partikolari, jiġifieri dal-kostum għamilnieh speċjalment għand ħajjata. Imma l-bqija tal-kostumi nippruvaw nagħmluhom jien u ommi, anki noħolqu ċertu designs Hemmhekk jien immur nixtri drapp, mbagħad ommi tibda. Hu faċli li ssib materjal lokalment jew ikollok iġġib minn barra? Mhix daqshekk tqila, imma jien kemm jista' jkun nħobb nuża drapp riċiklat. Jiġifieri jkolli libsa li hija kemxejn bażika, ħa ngħidu hekk, u hemmhekk intuha l-istil ta' Triana b'dak in-naqra rix, l-hemm u l-hawn, b'dik in-naqra sieq tidher u koxxa. The Triana look. Eżatt, intuha dak il-wild spinta. Isma', u parrokki, min jaf kemm għandek parrokki? Għandi, nagħam, mhux ħażin iva, titbiddel naqra. Jirnexxielek tgħodd kemm għandek jew le? Le, ta.
Diffiċli.
Jiena qaluli, ma nafx hekk hux vera, li l-istil ta' xagħrek jiddependi mix-show x'ikun fih. Mhux dejjem, fejn ħa nkun pereżempju qed ħin kollu qed nagħti daqqiet ta' ras biex xagħri jmur 'l hemm u 'l hawn, eħe nagħmel stil ħarir iktar liex biex l-effett joħroġ, imma pereżempju bħal llum inħobb nagħmel dik naqra up style hekk, taf inti, u x-xagħar nagħmlu kollu jiena, ġifieri x-xagħar jiġi kollu liex mhu xejn u hemmhekk intuh l-istil. Ismagħni, u għax-shows tiegħek ikollok bżonn naqra enerġija mhux ħażin. Naqra. Naqra?
Jien għalhekk jisimni Triana Wild. Wild daqqalt apposta għax jiena jisni l-miġnuna ħin fuq l-istage. U wild ta' veru, għax darba anki spiċċajt weġġajt sew. Eh. X'kien ġara eżatt?
Hemmhekk kelli prestazzjoni bażikament għamilt tliet rehearsals ma ġrali xejn. Imma mbagħad wara l-prestazzjoni tiegħi, Ksirt il-maduma. Għamilt dik il-signature move fejn ngħidulha death drop u hemmhekk il-maduma bil-piż x'aktarx tiegħi inqasmet kompletament. Anzi ma weġġajtx jiena, ta' l-venue kien very understanding jiġifieri li qalli don't worry affarijiet jiġru. Dan li qed naraw il-filmat bħalissa. Eżatt. Imma darb'oħra l-istorja spiċċat ħafna iktar agħar għax spiċċajt ksirt saqajk. Ksirt sieqi iva hekk u dil-pupa hawnhekk kienet naqra injury on duty tista' tgħid. Hemmhekk kelli prestazzjoni fejn il-miġnuna li jiena ddeċidejt li naqbeż minn fuq l-istage għal isfel għal split. Però kont irrehearsjajtha din, din kont għamiltha. Fir-rehearsals ma ġrali xejn, naqra grif 'l hemm u 'l hawn imma xejn kbir. Imma nzertajt f' the night of the show, jiġifieri nzertajt kelli. U x'għamilt, waqaft ix-show, x'għex? Le, komplejt. Komplejt.
Bl-adrenalina li jkollok dak il-ħin. Ma kellikx uġigħ?
Ftit, għax kelli erba' tarġiġ nitla' hemmhekk għedt orajt, hawnhekk qegħdin naqra hawn xi ħaġa mhux sew. Imma kelli nkompli x-show għax bl-adrenalina li jkollok, the show must go on kif jgħidu. U kemm domt biex erġajt tlajt fuq il-palk imbagħad wara dak l-inċident?
Kien hemm qisu nofs siegħa gap, imma jien għedt li ħa nagħmel il-curtain call. X'għamilt l-ewwel pass bid-dakkuna qalli hawn irridek, il-curtain call insiha. Imbagħad kien hemm jaħasra żeffiena li kienu parti mix-show li qandluni qaluli issa trid toħroġ mhux ħa ħa tibqa' back stage hawnhekk tibki. U mbagħad inzertajt fit-tlieta ta' filgħodu u tarani l-polyclinic nofs parrokka nofs makeup u kollox dieħla inżomm sieqi hemmhekk. Biex inkun onest mhux biex nidħaq bik imma nixtieq kont dubbiena narak dieħla l-polyclinic nofs żarmata iċ-ċappa. Kienet eħe titara t-tobba ġifieri dak li nispeċjaw x'dieħel wasal il-karnival jeh.

Triana, inti waħda minn dawk il-performers li tħobb tittrasforma ruħek kompletament. Iva. Minn show għal ieħor, kważi kważi mhux se ngħidlek ma tkunx tintgħaraf, imma t-trasformazzjoni tkun estrema. Trasformazzjoni partikolari ma marritx kif kienet pjanata. Alla waħda tgħid.
Ta' Lady Gaga.
Ta' Lady, illa llu fejn ħa mmorru. Ħa mmorru lura.
Lura fejn kienet għadha qas twieldet Triana, jiġifieri. Le. Le, hemmhekk konna għadna qed nesperimentaw bl-irtopp. L-esperiment mar ħażin imma. Le, totalment ħażin.
X'ġara eżatt?
Kont minn għalija, kien hemm ikun hemm dawn l-avvenimenti hekk ta' Halloween u tal-Karnival, ġifieri tat-tfal li konna, konna mmorru ħafna dawn il-parties, u hemmhekk kien qisu iċ-ċans ta' Tristan biex jibda jesperimenta bil-parrokki u affarijiet li huma assoċjati iktar ma' affarijiet femminili bħal tkakken, makeup, parrokki. U hemmhekk għedt, ejja nilbsu ta' Lady Gaga, kienet ħarġet il-video ta' GUI niftakar, Guy, U hemmhekk ġejt inspirat li nixtri parrokka twila, bajda, u għedt eħe, let's go for it. Imma looking back at it now, dak iż-żmien ħassejtni Lady Gaga impersonator, jiġifieri minn fuq s'isfel. Imma llum le, train wreck totalment kienet, ma nafx kont qed naħseb bil-glitters taħt għajnejja ġifieri. Imma huwa l-proċess li titgħallem. Hekk kont se ngħidlek, jekk ma tiżbaljax ma tkunx taf. Ekku, mill-iżbalji nitgħallmu. Ismagħni, ftit tax-xhur ilu inti kont mistiedna speċjali, fuq il-programm internazzjonali, serje Amerikana tant popolari anki lokalment, Below Deck. Ħa naraw silta. Triana, l-ewwel darba li għamlu kuntatt miegħek ta' Below Deck, lanqas biss kellimthom lura. Mhux ma kellimthomx lura, ma kellimthomx lura għax l-email daħal fl-ispam folder, inzerta. U mbagħad ikkuntattjawni fuq by WhatsApp, jiġifieri, Ċempluli, jiena, jiena American producer, x'in art li American producer, jiena speċi, eħe, all right, x'ġara. Di, ġifieri, di l-producer ħadmet ma' Gordon Ramsay, x'in bdiet tgħidli dad-dettalji jien tbellaħt u ma bdejtx nemmen xorta. Qalt li isma', għax naħseb semgħatni mit-ton tiegħi li ma bdejtx inniżżilha mal-ewwel, qalt li isma' ejja dal-ħotel partikolari fejn aħna qed narmaw u kollox u nitkellmu face to face. Mort, rajt kamera, screws, ikel, dik l-isbaħ biċċa kienet xi ngħid l-ikel hemmhekk. Qed orajt hawnhekk di produzzjoni ta' vera. U minn hemmhekk bdejna niddiskutu x'nistgħu nagħmlu għax dan ċerta programm fejn jiġi ffilmjat fuq jott. Jott li ma nafx kemm jiswa qas biss ħa nipprova. Jien din li nixtieq nisma' ħudni naqra minn wara l-kwinti, jiġifieri għas-silta tiegħek eżempju, kemm kont ilek fuq il-jott? Mela, kont għax aħna kellna peress li l-jott il-kbir kien ankrat bejn Malta u Kemmuna, kellna bżonn water taxi. Allura hemmhekk għamilna nofs siegħa mill-Belt Valletta sa nofs qisu Kemmuna bil-water taxi. U hemmhekk mort diġà lesta bil-kors? Le, le, le, le.
Konna ġurnata sħiħa, ġifieri mort Żarmata. U mbagħad lili kienu ħaduni fuq yacht żgħir, li ma jiffilmjawx fuqu, imma jkun hemm il-crew fejn jiekol, jagħmel l-irtokk u kollox. Tawni l-main suite fejn jiena stajt nagħmel l-irtok u noqgħod letteralment ħassa nagħmel l-irtok, imma n-zer tal-baħar kien imqalleb. U meta jkollok il-kamra, di tgħallimtha ġifieri meta kont hemmhekk, meta jkollok il-kamra eżatt fuq quddiem tad-dgħajsa, iċ-ċaqliq iktar ħa tħossu. U biex ovvjament tkun tista' tagħmel l-irtok. Trid tarani sejra hekk bl-eyeliner u bil-lipstick nipprova nibbilanċja ruħi biex nagħmel il-makeup, ma rnexxilix, ġifieri, u skużi l-kelma, sea sickness galore. Sirt kniks galor, kemm jien u kemm il-partner, inzertajt għamilt il-lipstick tela' kollox. Imma kienet esperjenza, ħa ngħid hekk, u mbagħad. U kurżità waħda, dawk li jkunu allura fuq il-jott, vera jkunu qegħdin vakanza jew le? Ii, ii, dawk vera jiġu.
Vera jkunu vakanza? Iv, iva.
Il-programm, għalkemm huwa reality show fejn nies jaħsbu li jkun naqra emendat u ħarira falz, it's not all true fl-aħħar mill-aħħar għax huma vera jkunu guests fuq dak il-yacht, inzertaw riedu drag entertainer hemmhekk. Jiġifieri inti vera kont surprise għalihom? Iva, iva, iva, le ma kienu jafu xejn li kont ġejjiena. Fil-fatt bdew li d-diska kont għaddi tiela' t-taraġ, jiġifieri d-diska bdiet u jien qed nofs performance għaddi tiela' t-taraġ. Le, le kienet totalment spontanja l-ħaġa, Planning vera ftit, l-unika planning li kien hemm fiex ħa titla' fiex ħa tinżel. U l-bqija dak li jiġri mbagħad huwa kollu spontanju. Triana, ħa mmorru għal ħżejra ta' riklami, kif niġu lura ħa nitkellmu naqgħa fuq l-aħħar music video tiegħek, ħa nitkellmu fuq in-nar li kien fih il-music video tiegħek. Kien jaħraq in-nar. Kien jaħraq ħafna.
Ħa mmorru naraw ftit riklami, kif niġu lura jkompli Prime Time, iqfgħu hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn berokka, ippakkjat b'vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berokka ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' Berokka, issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berokka. Feel Energized!
Għalina n-nisa, l-uġigħ ta' darba fix-xahar mhu xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġigħ tal-period sa 12-il siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel ħames ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal prime time din il-ġimgħa bdejt bil-kbir miegħi l-lejla the one and only Triana Wild. Konna qegħdin nitkellmu kemm kellha xhur impenjattivi fl-ikbar spettakli li għandna f'pajjiżna kienet mistiedna Ukoll waqt is-serje Below Deck meta kienu qegħdin jiffilmjaw Malta qaltilna a gossip minn wara l-kwinti, ġifieri jekk tliftu l-parti fejn bdiet tirrakkonta, morru fuq one play ħalli tisimgħu d-dettalji kollha. Triana, l-aħħar single tiegħek Cannibal ħriġtha f'September jew November? Novembru kienet għall-Halloween.
Għall-Halloween, mhux vera. Dik propjament diska ta' kexa u ddeċidejna li nagħmlu Daqsxejn ta' cover għax għall-Halloween dejjem ridt nagħmel dawk in-naqra proġetti hekk taf kif. U kemm ilha li nħolqot dal-karattru, jiġifieri, hemmhekk ħadt aktar bis-serjetà fejn irrekordjajna l-ewwel speċiż. Mhux, cover ħa ngħid hekk, cover. U mbagħad ħareġ il-music video, ħa naraw biċċa minnu, ħa naraw silta minnu.

Isma' tirrimarkawli li anke leħnek tajjeb ħafna. Thank you, thank you. Mhux ħa ngħid illi m'hemmx naqra għajnuna mingħand il-kompjuter. Imma issa dawk huma dettalji tekniċi li għandek iżżommhom sigrieti għalissa. Tajjeb. Isma' Triana, dak il-music video, kienet ġurnata twila meta ffilmjajtuh. Iva, ġurnata nippreparaw minn qabel u sintendi ridna niffilmjaw meta kien dlam ċappa. Għax naqra ta' Halloween taf inti, mmur naqra fid-dlam, mhux ħażin. Kienet ġurnat imma mhux ħa ngħid li kienet l-iktar ġurnata impenjattiva meta għamilna produzzjoni hekk. Għandi tim vera ħelu, nista' ngħid. U inti artistikament u anki teknikament involuta mill-bidu sal-aħħar, jiġifieri. Iva, jien jiġifieri naf kif għandi nħaddem kamera, niditja, dak ix-xogħol kollu li qegħdin taraw huwa kollu l-editing tiegħi, jiġifieri, ikolli ħabib tiegħi li jirrikordjani, Kemm il-leħen, Brandon Zammit nixtieq insellimlu minn hawn. U minn hemmhekk jiena nieħu over anke minn qabel nibda nara x'nista' nagħmel, il-locations, il-props, moħħi ma jieqafx għal dawn l-affarijiet. Jien nixtieqek tirrakkuntalli naqra x'ġara b'dak in-nhar u meta qam ir-riħ. Umm, sewwa. Xena minnhom kien fiha n-nar. Iva.
Inzertajna u għaddabna naqra mhux ħażin petrol għax kienet naqra ġurnata ummduża u l-affarijiet ma riedux jieħdu n-nar. U hemmhekk għejnieh naqra l-petrol fin-nofs, Tfajna ħafna, u nzerta jien xi nkelli x-xogħod fejn kont minduna mal-art, ġiet naqra buffura riħ il-kontra u taret ġamra f'għajni. Wild, jiġifieri U din hija li, dan huwa l-istess music video li sploda t-tank jew dak music video ieħor? Dak kien ieħor, dak kien kont Mela vera wild jekk kull, kull music video jew jisplodi jew jaqbad in-nar. Grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi. Grazzi inti tal-istedina. Jien napprezza li għamilt il-ħin u iktar napprezza li għamilt erba' sigħat tagħmel il-makeup biex stajt tiġi hawnhekk. Għandi ftit rigali żgħar biex inkun nista' nirringrazzjak talli ġejt tiltaqa' miegħi hawnhekk illejla. Fil-fatt, grazzi għal Fior di Vita, għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Fior di Vita li bihom tista' tikkrea dak iċ-cheese platter perfett kif ukoll grazzi għal Yougiti, għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali biex tkun tista' tagħlaq il-ġurnata bl-aħjar mod. Kif ukoll grazzi għal Sera Bajada u Sky Spirit Fitness Lounge, għalik Għandna wkoll ktieb bil fuq minn erbgħin riċetta li dawk kollha kemm huma tajbin ħafna biex tikolhom, però wkoll tajbin ħafna għal saħħtek. Grazzi Triana u l-kumplament tas-serata t-tajba. Qabel ma nħallikom illejla nixtieq infakkarkom li llum huwa Tnejn u allura jkollna kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Tallien. Idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u hemmhekk issibu domanda sempliċi ħafna, tridu tirrisponduha tajjeb u jekk tirrispondu tajjeb tkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu r-rebbieħa. Qed nistenna lilkom sabiex tirrispondu. Jien minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Zara talli ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ, nawguralkom il-Lejl it-Tajjeb u nixtieqilkom is-saħħa. Niltaqgħu. Ciao!
Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. Collier's Greek Yogurt.